Siawns ydych chi'n dygybeth ar gynas saf gan iach. Diolch yn fawr am eich gwyno am y fideo hwn. Ychydig o flynyddoedd yn ôl, dwi'n cofio pan oedden nhw'n yn gweithio yn yr amgylchiad o'r Unix, roedd yr gorchymyn sydd yn galw badner, sillafuwyd B-A-N-N-E-R, sydd yn byneru rhyw fath o'r gair neu ymadrodd yn fawr ar y sgrin, ac roedd hyn, gorchymyn sydd yn gyffredinol neu arferol ar yr gweithred gefndrefn Unix, ond pan dwi'n yn ceisio i rhedeg fe ar yr gefndrefn Wrthedd Linux fan yma, nid ydy'r uh, gorchymyn hwn yn bodoli. Hefyd, pan dwi'n yn ymgeisio i rhedeg y gorchymyn RPT ac wedyn gyda'r uh, dewisiad i mewn sefydlu neu i rhestru y pecynnau oedd wrth uh, cadw fedd ac wedyn i alchtynu y patrwm badner A dyma'r y canlyniad o'r achweliad, mae'r yr pecyn SVSVBANNAR yn bodoli yn y rhestr yn y cadw far ar gyfer y dosbarthiad hwn o'r Linux. sef dwi'n yn defnyddio debian ac hefyd sydd yn y disgynyddion o'r debian. Felly, pan dwi'n yn gwneud yr achwiliad ar y rhyngrwyd ar gyfer yr enw yma, S, y S, V, B, A, N, N, A, R, dwi'n yn dod i hyd o'r tudalen fan yma sydd yn manylu ynglyn â'r pecyn yma. ac mae'n yn edrych pan dwi'n yn edrych ar y llun yma fel yr un gorchymyn fel dwi'n wedi defnyddio o'r blaen. Felly pan dwi'n yn rhedeg yr gorchymyn RPT cysylltnod cudd fan wel yma ar gyfer yr adwyaeth Ac wedyn os dwi'n yn mewnbynnu yr enw o'r meddalwedd, a dyna'r yr manylion ynglyn ato fe, dwi'n yn gallu llawritho ac dwi'n yn gallu mewn sefydlu yr troedigaeth un gwarchynod un pwynt ddim cysylltnod 17, felly dwi'n mynd i gwneud hyn yn ar.

A dyna ni, mae'n e'n wedi gorffen achos mae'n e'n meddywedd sydd yn cymharol yn fach. Nawr, os dwi'n yn rhedeg a gorchemyn, er enghraifft, bartner na myn, Fi, dyna fe. Os dwi'n yn mymbynnu yr gorchemyn, bartner namyn namyn cymorth, a dyma fe. Ond os dwi'n yn mymbynnu yr canllaw ar y gyfer fel hyn, Ac mae'n ein cyn-symled â hynny, mae'n ein dim ond argraffu yr gyntaf deg arwythnod o'r rhyw destun yn y Llythrennau Fawr, ac nid ydy e yn cymryd unrhyw ddewisiad. Felly, nawr os ydyn yn dychwelyd i'r llinell gorchymyn, nawr os ydyn yn mewnbynnu rhywbeth fel. Hello byd. A dyna ni. Nawr os dwi'n yn mewnbynnu rhyw brawddeg fel Hello byd. Sut mae bethau? I ydy Bob dim yn iawn. Felly, mae'r hyn yn fwy na deg ar y nod. Beth yn digwydd? Nawr mae'n e'n medru i allbynnu ar holl destun, ond mae'n e'n rhannu fe ar y llinellau gwahanol fel hyn. Hello byd, sut mae bethau, a ydy bob dim yn iawn? A dyna ni i gyd ar gyfer y fideo hwn. Dim ond i arddangos yr gorchymyn syml yn Linux sef Banner i baneru testun ar y sgrin. B-A-N-N-E-R. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach. A hwyl.